Mwache borigereria Obosongo Vibes, etibi yaito yachiire nkuma ase emetandao. Egasi yaito nokonya gotaara ebinyoro gokoretera aria agenderete ime ya gusii. Rero iga kere mogoroba akambura kanyiriri ko nataarire goika ase akuruku Kiamwasi. Kiamwasi nigo ere ase constituency ya Kitutu Churches South. Ekero gwaikire bosongo nyambere etaoni, osoe gocha Jokivira rogoro, otiire gocha rogoro oiche mpaka Kiamwasi igoro aiga. Aiga ntobwate kiamo ase evacation oo etiti aye eye moino aa noyo ere aiga then noyo ere moino aria nere eyio alafu ntobwate eprimary school rogoro aa ntobwate dispensary ntobwate erehabilitation centre so nase ande nagodevelop but then Area yaiga nebwate challenges chiaye ande ne chipara na ase ayatari accessible buya iga oise korigereria nonya na egetii eki gi'esukuru igo kebwate ebitare nkeri infact iga eh let let me move closer eh ya tiga tosuke gochia iga then I'll show you this eh egetii eke nabo okeroche buna kere iga yaani tari ase abanto baraa tari ase abanto baraikaranse iga abana baaka omopira na ase yaani timanyeti nonya omopira ngwagwo oraenchere obonyansi bomerete agokorora ng'a Nonya abanafunzi actually mbakare gosoka baaka omopira so it's a wish every community ng'a twabacha amo babwaterana erinde ere korosia amagenderero chinsobo abanto mbare bagocha bare bare of good will abanto mbare ase ekenyoro okonyora babwate enkoro engiya bagotebani ng'a yaya tiga tobekane amo erinde erio torore enchera amagenderero agochaka na abagambi omaete mbanchete abanto babekanete amo so abanto aba ki amwasi bachire amo Babekanera amo abatuureti, abachifu, abagaaka b'ekenyoro, na abang'ina, bateebanire ng'a yaya bono rende toche tobeere eforesti mega mpaka riria eri. Babekanera amo, baaumeranire, bateebire ng'a yaya tiga twaumerane, tobange amang'ana aito, tokwane n'Omoeshimiwa Omobunge Duke. Gaki bagende nabaesimigwa bande batokonye barosie eria eye erorekane kororekana ng'a nabere igo. So, ekero babekanire amo rero igo batorangeirie erinde erio ogocha kobarigereria enchera babekanire amo mbabwate amang'ana bagototebia, rakini omanyete kere ekenyoro abanto mbare batatageti amagenderero. Kere ekenyoro abanto mbare bakorokwa chiotorobe eh chiotorobe gose tiotorobe. So abanto aba barabwo egasi yabo nokona koraramika ekero barora abanto bagocha amagorosia epaara bono nabo bono muna gotosukia amaremo bono muna yaani bono abanto mbare batagachete nonye na epaara tata eh buna bono mogotebia abanto naki yaya aye suka gochia suka gochia tokunye egesima iga omonto oteba ng'a aa bono yaani abanto mbare bangete amagenderero.

Moroberi ki babwate ase eria yaiga ya kiamwasi? Iga nkorokwa Nyamwembe Fredrick Moriasi, igo onde oyomo omomemba bwa Buchura Consultative Forum. Boigo igo togokwanera igoro y'amagenderero ase aito igaa buna ekenyoro kia Buchura, na mono buna esukuru ya Kiamwasi Primary ase totabwati egeti y'abana bagochiesera, Twaganirie eserekari yaito buna bono omochumba atopromised ngotoroseria are omo MCA bagancherana. Licha tobwate chichangamoto chinyinge rero iga igo twaumeranire ase engencho y'okoinyorera ebinto ebio. Igo togoteba ng'a chigurupu nchire ororo chibwate interest engiya buna eye y'okogera amagenderero y'ecommunity agenderere lakini imbaracha tobwaterane. Igo togosaba ng'a nabarabwo nonya ne donor bakabwate bayerete iga Tobwaterane amo erinde riria tonyare koagacha esukuru na ecommunity, mono ase chipaara na ebinto binde, mbanya kwebacha moono, ntonyara gosuka motu. Ase engencho eyio, igo tore iga iga erinde egetiyo eke kenyare korosigwa, esukuru enyare korosigwa buya. Boigo twatakire gokorerana ne chimeeting ase esukuru, lakini ntoranyora ribaga rigiya ase engencho y'amachiko korwa ase ofisi ya education maybe, ase twanyarire kokanigwa ng'a ntokorere esukuru emeeting, boigo twanyorire rero ensemo ende tokonyara gokorera emeeting eye. Twagokire ng'a ntogenderete koba ase oboamo ase okorengereria amagenderero y'ekenyoro eke. Ase engencho eyio, twaganirie abaminto bonsi pi ecommunity engima baiche tobwaterane, erinde eeri tonyare koagacha ecommunity ase engencho ekerenga giaito igo kere ekemo, okogendereria omochura na ecommunity na amagenderero y'abanto bonsi. Onye namache arosigwe, nonya ne omunyama ore goeta botuko oyanyore onywe, lakini titotware eselfish interest ng'a ase engencho y'okoagacha chinyomba chiaito gose korigereria abana baito emeremo ase engencho ye chiprojekiti chiachire iga iga. Rakini toegererane twensi pi kwa jumla buna ekenyoro, erinde erio tonyare kogenderera, na abana baito bonsi pi banyare konyora access y'ogosoma ase chiinstitution echi, naboigo onye nemeremo egotoka emeke nebe neye ogochora eubi, abanto bonsi pi baegwe ribaga and opportunity, erinde erio tonyare gokonyorera abanto aba baminto emeremo. Mbuya mono. Ase amarieta inche one ombato ngwae, igo onde nainche omonyakenyoro, igo efaramu eye nainche nigo onde ororo buna omoturesara, naende nabo okora ng'a nigo babekire ekerengererio ekiya toisaransire ng'a ebinto na ebi tobire bweeee seito iga iga ebinge, ekero kende bitari buya. Buna bono chiconfusion chiachire aa, chire about six, lakini ekero ogochirigereria. nabo okorora ng'a tichibwati omwerekeo obuya. Ebinto binde mbire buna bono bigosareka, kwanyora ng'a mba mbari yaani teri a mbari answerable ebinto kira kende. Buna bono for example, einstitute igoro iga aaria, chiwayi omorero oyo orenge ororo, abanto bagacha bakaira chiwayi echi chionsi pi. Einstitute eye na eserekari, morero oito oyio, bono abanto twachire korengereria twarenge tiga toiche amo. At least abana baito ekero bagocha iga aria, ebinto buna ebi biasareti nabio totari korigereria ng'a eke na eke toro otote. Na abaminto bande baria maybe batara join bataiyo iga amo tarochi today, babwate na barobwo eagenda enga buna eyio eye ekero kende tobwate, bono tabwate gosaba toiche amo, tobwaterane torigererie. Nore bono, Chinsusuo niechiiga echiria twatebirwe abanto ngocha bare ororo. Bono rori torakira abanto bago ekero bagocha korikwa, onyore nomo omogwachi mane are otakeire. Etogocha konyora omogwachi mane korwa bogere, etogocha konyora omogwachi mane korwa kwerende, ng'a intwarenge totari gwepanga. Igo intwe totaete tari togopangwa, totaete gwepanga, chinsusuo ne echi chigochaka, twatebana ki? Nonya ne ching'eni, abang'ina baito mbarabwo baraye, nonya nokorua iga abwo kare aratoe. Ebinto ebi nabio bire ororo. Lakini inki ebaisa koba ng'a nigo kere siasa? Eke nkeri siasa nonya ase nini? Abanto bande nabo morakebeke ng'a nsiasa, lakini rende ekero tobwate ebirengererio ebi ebiya, bono igo nsiasa tobwate? Bono ntagete goteba ng'a abagambi baito twakorire chimeetings several meetings, abagambi ba serikali bachire, twaigwena ne chiagenda nchiri ng'aki. Noro nepaara nere ere egoeta nyagitari iga abwo iga. Epaara eyio esiekerete ebinto ebinge abana baito bagocha chiapplication gokorwa epaara eyio teiyo. Toigwananire ng'a tiga epaara eyio igoro ne chipaara chinde chia chianda nachi eyio tobwate. Ebi nabio ebirengerero bire bire ororo tobwate na baria batarato join intwe twensi na abachura tiga bache bato join totware one focus. Igo ntobwate se eyio ende iga yogo yokorwana na ebirengererio ebiya tobwate Naki egiare ng'a rero tiga toisaranse aiga tokwane amang'ana ayio. Mbuya mono. Ase amarieta aigo nkorokwa Polycarp Mekenya, inche nomochura. Buna nde omochura, ase esukuru yaito ya Kiamwasi ne chiinstitution chinyinge chiaiboirwe ororo, buna eyemo yabo ntobwate Institute, eyio ere ebranch ya National Polytechnic ya Kisii, egento tware gosaba ekenene buna abachura, etotagete toche amo buna omochura. toroserie abana baito amagenderero ayio abana baito bagochi bagokina ebisasi bigokina bono. Na ekere bigochi gokina, bimanye ng'a amochura nachete amo akarosia amagenderero, ekiagera Institute eye ekero yaretetwe igaa, na omochumba oito oyio bono oritayire korwa omochumba onde ochire, oyio otorangeiri buna abachura, toche amo, ntoreta siasa Y'abachura. Torete siasa y'omochura oyomo, oyio okoagacha bochura, oyio okoagacha buna institution yaito, buna esukuru yaito e primary, yagachwa erorekane, na intwe buna chiprimary chinde chiagachire, tokora chigo shine nonya na amagenderero amanene ng'a togosaba omochumba oito nonya na omwalimu oito oro ororo, nere ratoretere abana baito barorekane buna performance y'esukuru yaito ekororekana intwe okonya goechanda buna omochura ng'a inki abana baito buna esukuru yaito ya Kiamwasi yakorete, Igo okwo nakwo ogosaba kwane nare gosaba buna intwe abachura toche amo, tonyore amagenderero korwa ase omochumba oito, naboigo na omo MC bwe area, nere atoretere amagenderero ayio natosagete, ayio naro nko togosaba buna omochura. Mbuya mono. Nkorokwa Nancy Nyanchama,
na inche inde in support ye community, buna twachire amo iga, togoteba ng'a ntotagete amagenderero. Ecommunity yaito twatigeire maega ase amatuko amange, Naende bo niga etotagete naintw tonyare goshaini. Buna bo niga ekero twatebire ng'a chipaara chi'igoro, chipaara echi nchigere ebinto ebinge bigenderere. Enyagitari nere yakiamwa ase dispensary enyore abanto bagochoo. Ntobwate esukuru ya kiamwa ase primary etabwati nonya ne chichoo chia abana abaiseke. Naki togo tokona korwana naki naintw tonyore amagenderero aywo ntotigara maega. Naende ekende eki nare goteba ng'a. Etwachire amo, ekero tonyare koeducate abana baito, tonyare kobaencourage abana baito na barabwo bakore omokia, ntwa rero twareteirwe Kiamwasi Institute. Kiamwasi Institute eye, iga ebwate chicourse chire ororo, abana ba- bonsi pi b'ekenyoro eke baranyare kogenda basome banyore chisemi erinde banyare gwekonya. Naende, erio omoerio, igo nare goteba ng'a kiombe eke nkeri gia siasa.

aiga ase esukuru yaito ekia mwansi, eserekari yaito toba kobakera ng'a mbuya mono, mono mono eministry ya education, kosi mwa consider ekia mwansi konya junior secondary school. Bono egento tokobasaba, junior secondary school tebwati facilities chisaine, komoranche moto ekerasi keria gia CBC kiagacha riget tigere nusu mkate, we urge you motogorere ekerasi keria, egere abana baito batware access yogosoma, batware smooth learning. Egento gia kabere. amaache naborete esukuru eye iga, Mister Gavana, I urge you, amaache totagete tonyore egasi eeee ekia mwansi pi esukuru eye ecommunity as a whole, for example abana baito baimokirie amaache ebibuyu ten litres, omwana akore ten litres ago litres korwa koira esukuru, chinsa echio omanyete agocha kogora ten litres onyore e- eperiod eya bare gochaka gosoma nabo ekero nonye abana base bande basomire baikire gati, aye okorosete na amaache koruaa korwa gasi yaino, gaki twabasoroire. Mbotobekere Plenty of Water Esukuru, egere abana banyore amache aisaine, aya bakonywa na aya bagotumia go clean ebirasi. Moise koria ebirasi bieto mbibwate weaknesses, they are not clean at all eh. Motokonye bobe ebirasi bimusu biaku paints bisumutanigwe buya egere abana mba babe abasafi all the time. Egento kende nkobotebia, abaibori baito abaa abakiamwasi. twa twaberete gochandeka mono ase chipaaro amatobe moroche amakori aya amatobe boka buna bono embura egotwa, omwana agochi gotira onyore oakeranse ebitabu biabe omouko yabe amatobe boka. Bono ogoika ekerasi nonye na omwarimu agosusu ng'a eke na egetabu omwana abwate gose inki, gaki tiga batoroserie chipaara chirabe egere na abana abwo bararabe. Egento gia gatato epolytechnic nkoigurwa ere igoro iga iga, twasabire abaa baria totari amo goseee twasabire the whole community tochame as one thing. Tobwaterane, tokonye ecommunity yaito, naintwe esukuru ne eko polytechnic negochia koigorwa, egere torwanere ecommunity yaito, naintwe gose abanto banyore access ya okonyora chigasi ao ao, for example nonya tochie esukuru, nabo okonyora nonya na eyokorabia, nonya na eyokoruga riko, nonya na eyokwabusa, kusudi oegere ogosukumere estate ya eliving, that's all I have, thank you. Nabakwanire mwensi bwairire mbuya more, ase amarieta ago nkorokwa Jacob Nyaoso, Maera, igo nde omonyakenyoro iga iga, naende igo twarigereirie esese yaito iga iga, Nyasae bwanchire amo neserekari yatoeire chiinstitution chinyinge. Chiinstitution echi echire nyagitari, ere iniiii eini etiti yaeire ekiamo ase igoro, amo ne vocational centre, na erehabilitation. Ebinto ebi bionsi ekero tokobirigereria, ekeene para teiyo.

Tokomoakera ng'a mbuya mono sana ase engencho y'ogwancherana, ntogendererete konya kobwaterana gokwana nabagusika, erinde torore ng'a ebinto ebi bionsi mbuya ere. Na ekero togendererete gokora ebi bionsi, nabo toigwe ng'a naende abande bachire bachenchiri ng'a paranchi eya na eyemo etakeire gochia korosigwa, na abwo ase egochia korosigwa noro naintwe ntorakora gento ki? Ntoratebigwe. Getwakwanire nomochumbe, Nere omonyene econstituency, naende oyonde naende obwate chipaara chinde ning'o? Tagocha totebi rende torore ng'a eyi neriri eyi. Bono tware koboria iga, abanto baminto tiga tobe amo, tobwaterane ekenyoro eke negiaito, chiinstitution echi chira chionsi pi, in fact nabo chirarue emeremo etari meke ase abanyakenyoro. Naende chipaara echi chise korosigwa, echikoreta abanto ntobwate ekanisa moino iga ya Catholic. Iga chikoreta abarwaire baache ase Nyagitari, naende chipara echio igo chikoreta abana na abaari bagocha gosoombia egetundu keria igoro. Igo ng'a okoba gwaito amo nkobwate chiasa, na okoreta amagenderero ase ekenyoro, naende intwe ense tobwaterane, nario ekenyoro ekerabwenere. Tari ase okorikwa gwoka, ekero onde omonyakenyoro mbwate oboremo, ng'a onye abana bagocha igoro aria, igo tayare abana aba goika bamenye aba bakore gento ki? Bakore chi studies chiabo. Igo ng'a netagete twagache chinyomba chinyinge ase ekenyoro eke giabo gwa kia kiamwasi na bomatara, so that baria bagocha go take studies igoro aiga, banyore ase bagokora gento ki, bakomenya mpaka amatuko ayio ere. So twaboriri gose naboriri kwa niaba ya abande aba, naboriri ng'a, baria babwate amang'ana amang'ana ande are mamincha. Tafadhali tiga barengererie naende barore. Egetii giaito eki nakero kintwakwana nomochumba oyio oyio oyio, aganchera na ngotoroseria are egetii naende amache abe eke korwa igoro aria ase ase institute. Therefore togwa tokoboria abanto baminto ng'aki, ntorore kana tokong'usana nase ebinto bitari bitari gochi gotokonya. Eye tari siasa, ebi na ebinto bikoba emiaka na emiaka mpaka torue oo na abande bakore gento ki? Babe ororo. So, inche nare gosaba ng'a tiga tobwaterane,

Nabeire nkorangerigwa emekutano inche amo na aba chief, aba assistant chief, chinsemo ao, twakora emekutano nabarabwo. Yanyarekanete ekero twarenge Kiambu ase polytechnic omo commissioner, county commissioner are gocha mara kabere, tokanyorana na abanto ba minto barenge abake, togasanga nabarabwo ebirengereri ng'a tiga tonyorane iga iga, tokwane buna abanya Kenyoro, totebie abanto baito ng'a ekero. Tobwate chi function chire kia mwasi nchitagete public parstipation. Nario toraikere chi institution chiaito chibangu boronge. Ekero twanyora naigo ntwarenge na omo county commissioner na omo deputy county commissioner Elizabeth Atem korwa Nyanchwa togatebererania ng'a inki tobwenerete gokora. Ntwairanete amo buna abanyakenyoro Tokarangeria abanyakenyoro, togakwana, togakora omokutano, baganchora buna omochairman obochura, leader, obochura, leaders consultative forum. Nabekire abanto amo aba amo twaikaransire korwa engaki eyio goikera ewiki eria ekero twakorete, ntwegwananete ng'a torangerie.

Eyio egotoa omwerekeo bw'okonyora omosabe inaki agocha kobeka picons inaki enchera eyio ekogenda. Abanto baminto abaya mbachete ase public participation eyio yarenge, abachief mbachete, omoMCA nachete oito Duke Nyarango nkomoiraneria mbuya mono ekiagera enchera eyio achete agatota eyio ng'a enchera eyio nkoigorwa ere ntwancheranete boigo. OmoMCA o Nyakoe iga asabete ribaga abwate omorwaire, omoMCA o Nyatieko nabwate abageni. Omochumbe natomete Dominic Munari buna omogwakiri-isio aye, agatuhakikishera ng'a amang'ana ayio buna twayakwanire omochumbe nkoigoro are epaara korwa maate egenda igo buna yabeire. Omo MCA nere oito agatuhakikishera boigo. Tokaigwanana nomogwakiri-isio bw'omo omoseneta oito Richard Momoimo Onyonka, nere agateba iga are ase amagenderero ayio. Yaikeire gati aiga, abanto baminto mbare nabarabwo batebete ng'a mbachagete 2020 gwane nabarabwo nao bare igaa nao tokogenda nabwo. Bachire, barosirie amang'ana abo, bato batosiekeire esukuru ase konya togoikaransa ng'a ntobwenereti goikaransa oo nabo babwenerete goikaransa oo. Sukuru tebwati meaning. Egento ekenene totware etageti eyemo, ntotagete gokora amagenderero gose naki totagete. Abanto baminto tiga baiche amo abwo batatageti gocha, tobwaterane tokore amagenderero. Inche ndatebe ng'a goikera ase twaikeire twaroria omochumbe twaroreire county commissioner, omoesimigwa oito omoesimigwa oito Kibagendi nareta omonto goetera ase tore agaa agasabeiya amache, amache aye ngocha arabekwe ebitacho Ekemo aye kegere esukuru geita, ekemo kebere moina aria, na ekende kebere esaidi ya bomataro. Igo intwe twakorire ekio. Naende twatebanirie, Ekero enchera eye ekoba, ekoba demarcated, nkonyaareka nere enchera eyio arete abe ekere diuki atebe amaguta, ekeragita kereme enchera eyio eike moino naende eike maate. Enchera ekorwa Bwomache, nkoremuere mpaka ase Institute, ebekwe Omoramo buya abanto baito baete. Naende togosaba nonya nere amwenye ekonyarekana ebe ekwe eike epolytechnic gose kiamo ase esukuru. Ase ayio intwe naro tokorwania amang'ana a siasa intwe akanete ntobwate kende gionsi kuringana namagenderero omorayi orengeo omorayi nare go support onye oirete chikura gose tairete tari ere nkobwati nkobwati omogende omo omogambi oria oirire chikura igo rero Diuki Nyarango nere omo omoMC oito Kitutu Central ward igo twamoiraneiri mbuya mono ase ogocha na ebinto atebete ntomaete ngotimisa are. Omochumba oito Kibagendi mbuya mono ase eng'encho aenderete gotoma omogwakiri isiko are amo naintwe rituko ase rituko ng'a Kera egento togokora igo tokobwatania amo, egere amagenderero amo. Amagenderero takoba amonto oyomo. Igo totagete abana bagocha gocha korwa chinse chiaare, banyore ase aya igo gete, banyore ase chinyomba chiagachire chingiya bakomenya. Naki eki intwe totagete buna abanto ba bochura. Intobwati mang'ana ande, etogosaba omochumbe, omo MCA, moche amo, na abachibu aba babwateranire bonsi. Totaare amo totoboe ebinto ebi iga nario toratware amagenderero. Bochura, abanto baminto, buna mwaigwete togokwana iga, inchuo kiamwasi iga iga omo ari rahisi. Tokore omokutano kera echumapili ntobwate ororo, togenderere amo, tiga konya kong'ainwa ng'a ntoiyo noyo tore, naende goika tokore amagenderero aro ntwanya koirana magega.

Tokabekana amo togatebana iga iga abwente korosigwa, epaara eye iga iga eche erebe eyemo. Iga iga abana baito mbabwati ase bagoakera mopira nonya. Esukuru ime aria ere egetirimbogo nere eyerire oboronge. Getii nkeiyo nonya nake. Ere amaoro momo. That is why twacha amo, esukuru aria ere iga ase taiyo nonya nomwarimu agotacha. Etakeire erosigwe, ebekwe amaraba aria round, ebekwe omoramu. Ebekwe ecompactigu buya, ebekwe chistea chigoika korwa rito maye goika ase ekerasi. I think esukuru eye yabungetwe a few days ago. Yes. Bono egeti eke tata abanto ngoaka mana ngoaka bare omopira. Toroche tokoenda togosoa egeturungano bono abanto bande bagokana ng'a ng'a amagendero naro batatageti ng'a ntokorosia onye ntogokora Obonya eke. obonyansi obo Eh. na abana bagoaka omopira gose ne chiombe mokorisia. Chiombe bakorisia nonya eng'ombe nchiri korisia kwa nse ekiagera eye nesuguta. Eh. Egasi ye chisuguta eyaerete twateba esuguta eye erusigwe ororo. Eh. Ekero yarusigwe ororo ase aria, omochumbe nancha, Duke nancha, Omo MCA, Omo MCA aha, Duke nancha, na Nyarango. ase aria, Duke Nyarongo nancha, Aha. ase aria abekwa ache igoro, Aha. egetie eke kiaranigwe, Aha. naende agateba nabwate chibesa, Ah. nkorosia are egetie eke. Okay. So, ekero achakire korosia, Ah. abanto mbare abang'aini, Mm. bakaanire, ng'a ntokorera mokutano isiko orume, lakini twanyorire ase tokobera. Nkobaa bare esababu abang'aini aba. Mbanya gotoa sababu e, bagoteba ntokonyara bararaire amatuko, so bono tinkagereti ng'a banya mbabwate sababu ende. Oo, ee, omanyete nonya nekanisa abanto mbare bakobatebia ng'a, Ee, karatera bwana, ee, twaraterire amatuko,

Epaara egocha esaregete, nanchera nankorosia are epaara korwa korwa bw'omaache eika iga epaara engiya abe ekebago amakarabati. Igo omwesimi o kebago endi are buya ase engencho atagete kotobwasi tokore amagenderero aya. Ee bono. Nka iga epaara nere eye bono egocha esukuru. Nere eye, nere eye ere amagoro momo. Ee.
Esukuru eye yaberire aye emiaka ere ngaiga? Miaka emenge Ee, korwa gose 1968, sixties. Kai, igo miaka eye yonsi sukuru enyare konyora nonya ne rami egocha? Teranyora.
Ah. Yaya, teranyora.
Abachi- abanto ba- aba- omanyete kia mwase gekunete chiwodi ang'e isato, yaani eeri eye ekunete nyakoe, Ega, e- eri eye yaito ebwatete Nyakoe, Ehe. ekabwata Nyatieko, Nyatieko. ekabwata na Township. aha. Ee.
Bono ekero ebwatete ase ayio yonsi pi iga, Abanto abamwa abayaete bote MC aba banyeti ko nini mwakwane na barabwo kende. Twakwanire na barabwo buna omokutano oito twabwate Eh. etwegwananete ng'a nkoba barenge aa. Okay. Omoesimigwa oito Amos Mm. iga are positive Mm. kobwaterana Mm. na omo MC o Kitutu Central. Okay. Naende mbakwanete nere akamosabera ribaga. Ah. Omo omo MC oito o Nyakoe Ah. Oyagi Ah. he agreed Okay. atagete tobwaterane tokore amagenderero. Mm. Gento nkeyo babwate question omo assistant chief o Nyakoe, Nyaoso, omo assistant chief o Nyatieko, Enock, omo assistant chief o township, Elijah Ong'ira. Etore nabarabwo ase ogokora amagenderero aya ng'a goika tokore buna batagete buna twatebanetie ekiara nabwo bono nabwo administration. ebare naintwe tokore amagenderero aya. Lakini abanto bande bakane ng'a ntobasa gokora. Okay, bono ekero togokorera, maybe echallenge bono enene mwa facire neri ria eye? Echallenge enene twa facire, esukuru eye yaito nebwate ecommittee, Eprimary.
eprimary, nero bono ebwate eproblem naintwe. Because omochairman ere atebete ng'a esukuru aba baria baisa gocha ng'a ebagotokorera, ebagokwana ng'a ntobwenerete gokorera mekutana. whereby inche, buna omochairman, oboremo bwane obori aria. Okay. Igo Nabo- nabo- nabo next esukuru day eromete school. nabwo obe esukuru eriete. Ah. Oyo ogokana nere buna omochairman iga arwete maate, Mm. lakini oyo ominto. Mm. Temineti ng'a aba tore igaa oboremo boromire nabwo bwoka tobwenerete koba. Yes. Abanto bonsi ba Kiamwasi babochura, igo batakeire koba naintwe. Lakini inche ekero oborimo bondie ndire oborimo narorire eproblemu eye, rigereria iga iga buna are amagoro momo, nkarora tiga toche amo buna omo Peace and Security Committee Kitutu Central Sub-County, buna omonyakenyoro, buna omotureti bw'enka eye, tobwaterane tokore amagenderero na abanto abwo bonsi. Igo esukuru ekero ekoba na opportunity eyio maybe mogoteba,

Bitiri ebi ebike ebike mbigotokonya. And after all epo aria ntwensi tokoyetuma eke esukuru eye na abana baito egokonya. Intwe ngoku tore esukuru oigwete korwa 1960 what banto bakure bado nobo batigete esukuru eye iga. Bono aye oche gopinga bono iga nabo oranyore rende gwasa eria amagenderero but rende bwatera na abanto ba kiamwasi morosie chinsaino ase aya nararabe arorekane buna etown. Nyasaye tiga abe amo nere.